Salutymyzyň bu gezekki sanyna hemmäňizi hoş gördük. Biz bu gezekki sanymyzda konkurs geçirmekçi bolýas, konkurs barada maglumatlary wideoň soňunda bilip bilersiňiz. Hany onda bolan wakamyza geçeliň. Bilşiňiz ýaly adamlar bu durmuşa diňe bir gezek gelýär. We ony diňe gelejegiň arzuwlaryna gezip, häzirki durmuşyň lezzetini alman ýaşamaklyk kän gowy dälmikä diýen. Biz elimizdäki bar zatlaryň we töweregimizdäki adamlaryň gadryny bilip ýaşamalydyrys. Ýogsam, gelejegimiz boş we ýalňyz bolup biler. Geliň onda biz size bu gün Kerim atly şadyýan bir ýaş ýigidiň hekaýasyny gürrüň bereliň. Kerimiň hemme zada öz şahsy pikiri, garaýşy bardy. Ol hiç hili tertip-düzgünlere gulak asman, öz bileni edip ýaşaýardy. Şeýdibem ol islendik ýerde köpçüligiň üns merkezinde bolýar. Mekdep ýyllarynda Kerim žurnalist bolmak üçin okaýar. Azabyna görä-de uniwersitete girýär. Oňa fakultet tarapyndan gyzykly gözlegleri we adaty bolmadyk ýazuw stili üçin ýokary baha berilýär. Şol bir wagtda uniwersiteti onuň göreldeligi üçin käbir kemçilikler göz ýumulýardy. Ol şeýle bir ýakymly we özüne çekiji bolup, ol islendik adam bilen umumy dil tapyp bilýärdi. Elbetde, şeýle akylly ýigit derrew her bir gyzyň ünsüni özüne çekýär. Uniwersitetdäki gyzlar oňa aşyk boldular we gizlinlikde ýüregini gazanmagyny umyt etýärdiler. Bu ýigit özüni alyp barşy we şeýle akyly bilen islendik gyz bilen tanşyp biljekdi, isle model bolsun ýa-da bir başga bir ajaýyp gözel gyzlaryň biri. Şeýle-de bolsa näme üçindir Kerim düýbünden başga bir gyzy halady. Ol gyz onuň öz gruppadaşy Jemaldy. Jemal şeýle asuda gyz bolup, ol özüniň sadalygy bilen beýlekilerden tapawutlanýar. Jemal kiçi şäherçede adaty maşgala dolalýar we uniwersitetde okamak üçin paýtagta gelýär. Ol çagalygynyň köp wagtyny enesi bilen geçirdi, ejesi bolsa maşgala pul gazanmak üçin elmydama işleýärdi. Kakasy barada aýtsak, ol Jemal dünýä inenden soň derrew diýen ýaly maşgalasyny terk edip gidendi. Şonuň üçin onuň kakasy hiç ýadyna düşmeýärdi. Gyz edepli, mylaýym we birneme sadarak bolup ýetişýär. Ol ähli adamlaryň gowy we ak ýüreklidiklerine ynanýar. Hatda Jemalyň göwnüne degilse-de, ol adamlary aňsatlyk bilen bagyşlaýar we edilen ýalňyşlyklary derrew ýadyndan çykarýar. Ajaýyp günleriň birinde Kerim Jemalyň elinden tutup auditoriýanyň içine girdi. Muňa haýran galyp duran kursdaşlary, Uniwersitetdäki iň akylly ýigit, Bu ýönekeý gyzda näme tapdyka diýip pikirlenýärler. Kerim arkasyndaky pyşyrdyly gyýbaty eşitmedik bolup özüni alyp barýar. We şol günden başlap olar hemme ýerde bilelikde görünýärdiler. Kerim Jemala şeýle mähirli garap, günde-günaşa oňa ajaýyp garaşylmadyk sowgatlar edýär. Ol Jemala has çynlakaý, jogapkärli we ygtybarly garaýar. Hatda mugallymlaram sapakda Kerimiň üýtgändigini aňýardylar. Jemal haçan-da Kerim bilen daşyna çykanlarynda, töwerekdäki gyzlar göriplik edip, pyşyrdaşyp özleriniň ýakymsyz sözleri bilen Jemalyň ýüregini agyrtýardylar.

neşirýat kärhanalaryna işe girýärler. Gutaranlarynda kursdaşlary, jübütleri söýgi, bagty we berk maşgala arzuw edip, toýlaryna garaşýandyklaryny ýatladýarlar. Kerim bilen Jemal duşmagyny dowam etdirýärler, ýöne olar hersi özleriniň aýratyn öýlerinde ýaşaýardylar we soňky wagtlar işleriniň köpdügi sebäpli, bir-birlerini görmäge hem wagt tapmaýarlar. Gyz bu boluşlary barada Gatala diýýärdi. Ol Kerimi küýseýär we hemişe onuň bilen bile bolmak isleýär. Ýöne gündelik işleri olaryň arasynda ullakan böwet bolýardy. Kerim köplenç Jemal jaň edende hem oňa jogap berip bilmeýär. Bir gün Jemal kesgitli bir karar bilen Kerime jaň etýär. Ol oňa indi bilelikde hereket edip bir öýde ýaşasagam bolar diýip soraýar. Kerim buň bilen ylalaşmaýar. Ol intäk maşgala gurmaklyga howlukmasalar hem boljakdygyny, ilki işlerini doly düzene goýmalydyklaryny, ondan soňra hemme zadyň ýerbiýer boljakdygyny aýdýar. Hemem bu günler ejem biraz ýaranok. Men oňa seretmeli diýip jogap berýärin. Söýgülisinden bular ýaly jogaba garaşmadyk Jemal lapykeç hala geldi. Ýöne ol ýene-de, Bolýar. Sen onda arkaýyn işleriň bilen boluber, diýip jogap berip telefony goýdy. Kerimiň ejesi Maral gelneje Jemaly gaty gowy görýärdi. Ol pespäl we zähmetsöýer gyzyň öz ogly üçin ajaýyp gelin boljakdygyna ynanýardy. Jemal bilen Maral gelneje gowy ysnyşypdylar. Maral gelneje oturanda-turanda ogluna örän gowy gyz saýlandygyny we derewräk toý etmelidigini ýatladyp durýardy. Ýöne, näme üçindir, Kerim, toý temasy açyldygy, ony derrew ýapmak bilen bolýar. Şol başagaýly günleriň içinde Kerim özi hakda hemme hakykaty bilýän ýeke-täk dosty Ylýasy görmäne wagt tapýardy. Ýigit köplenç agşamlaryna dynç alyp, Ylýasyň öýünde kompýuter oýunlaryny oýnamana gitýärdi. Bir gün Ylýas Kerimden näme üçin intägem Jemala öýlenmeýändigini soraýar. Ol ondan, Uniwersitetde okaýan döwrüňiz-ä mydama bile bolandyklaryny, indi bolsa näme üçin ony görmäne-de gitmeýändigini soraýar. Biz siziň okuw gutarandan soň derrew toý etmekligiňize garaşýardyk. Sen näme üçin oňa intägem toý etmekligi teklip etmeýärsiň? Ol seň üçin örän ajaýyp gelin bolardy diýip aýtýar. Özem ol seni çyn ýürekden söýýär. Eger ol meniň söýgülim bolan bolsady, men-ä biderek wagt ýitirmezdim, derrew taýýar ederdim diýip aýtýar. Kerim dostunyň gürrüňini diňläp bolup, oňa şeýle jogap berýär, Hawa, Jemal gowy gyz, meni hem söýýär. Ýöne näme üçindir soňky döwür meniň oňa garşy hiç höwesim ýok. Dogrymy aýtsam, hiç gyzykly däl. Öňler ony ýitirmekden gorkýardym, indi bolsa onuň hiç ýere gitmejegini bilýärin. Şumat, hemme zat gowuka, ony üýtgetmek nämä gerek? Ylýas bu sözleri eşidip dostuna gahary gelýär. Sen şeýle bir egoist. Sen diňe özüň barada zat etýäň. Gyzyň näme haldadygy barada gyzyklanmaýarsyňmy diýip janykýar. Kerim Ylýasa, Senem ejem ýaly bolup başlamasana! diýip temany ýapýar. Şol wagt birden Kerimiň telefonyna jaň gelýär. Ol oňa seretmeýärem. Sebäbi, ol Jemaldyr häzir aýlap-aýlap özi goýar diýip arkaýyn oturýar. Ýene-de iki sagatdan soň telefon jyňňyrdady. Kerim ýene-de telefony Jemaldyr öýdüp almaýar. Ýöne jaňlar hiç goýmaýardy. Ylýas dostuny bar belki bir gyssagly bir zat bolandyr, tur aljaňy diýip ugratýar. Baryp görse, oňa ejesi jaň edip duran eken. Kerim geň galyp telefon aldy. Eje, salam gowmy ýaýdaglaryň? Ejesi. Oglum, meni bagyşla, hemmesi meň günäm diýip aglaýar. Eje eýgilikmi näme boldy, näme aglaýarsyň? Ejesi, Oglum, men häli birden özümi erbet duýup, saňa jaň etdim. Senem telefona jogap bermänsoň, näme etjegimi bilmän Jemala aýladym. Olam derrew hemme zadyny taşlap, meň ýanyma howlup gelýärkä, ýolda ulag heläkçiligine uçrap aradan çykdy. Oglum, hemme zada men günäkär. Men oňa jaň etmedik bolsam bu zatlar bolmazdy. Meni bagyşla oglum diýip aglaýar. Kerim elindäki telefony nädip ýere gaçyrany bilmedi. Ol bu zatlary eşdip doňup galypdy. Ylýas dostuna teselli bermeklige synanyşýar. Ýöne, doňup galan Kerim nämäň nämedigini hiç aňşyrmaýardy. Ol birden, Jemal maňa jaň eden bolmaly diýip, eli titräp telefon alýar. Açyp görse, Jemaldan sms gelendigini görýär. Ol sms şol ulag heläkçiliginden öňürti ýazylan sms eken. Ol onda, Ezizim, ejeň biraz hassalanypdyr. Men onuň ýanyna barýan. Sen arkaýyn işleriň bilen boluber. Men ejeňe özüm seretýän diýip ýazylan eken. Kerim bu sms okap gözünden ýaşlar paýyrdap gaýtýar. Ol, Şol wagt men jaň alan bolsam bu zatlaryň bolmajakdygyna düşünip şeýle künüp aglaýar. Biz hem durmuşda elmydama elimizdäki zatlaryň gadryny haçan-da ýitiren mahalymyzy aňýarys. Käwagt elimizdäki bar zadymyz baky galar öýdýäris. Durmuşdaky möhüm zatlarymyza degerli gadyr goýmaýarys we olaryň indi hiç ýere gitmejekdigine ynanýarys. Şonda diňe elhenç betbagtçylyklar ruhumyzy oýaryp, gözümizi açýan ýaly bolup görünýär. Ondan soňra ýönekeý zatlaryň we gatnaşyklaryň näderejede gytmatlydygyny düşünip başlaýarys. Şonuň üçin ýakynlarymyzy hiç wagt ýatdan çykarmalyň. Olaryň gadyryny wagtynda bileliň. Sebäbi ertiriň näme boljagy belli däl. Şeýlelikde wideomyzy tamamlamakak konkurs barada-da aýdyp geçeliň. Konkurs teswir ýazmaklyk boýunça bolup, onda iki sany ýeňjimiz bolar. Teswirleriň ikisi-de elli laýkdan geçip, iň köp laýk alanlara hersine elli manat sowadymyz bar. Hany onda başlalyň, hemmäňzede üstünlik, häzirlikçe hoş sag boluň!